kwambanambananikezisinonekwa mi joinini la ka nkanelo wa gingirikana mina mandla le gere gingirikana wa ka maxava as you can see hi la ku languta video ya mr post a ku madlokonya madlokonya i tirhi hi ku ya hi leswi a nga swi vulaka gcr i vulavula hi mavondlo Mavondlela i swinyana swa swa ku swa ha swintsongo a swi swi koti ku ti ku ti ku ti ku ti lavela swakudya kumbe ku ti handle ku ti phandela so a hi twaneni ku video leyiwani yi khomele yini is a viewing session like you've seen um hi languta madlokonya sorry a ni tshuneta hi ta ya mina kusuhani leswaku ni kha ni endla video leyin'wana twa ku hisa swinene se sweswi na titimela ni le ku titimeleni guys okay a tweni ku mr post u ri yini loko hi languta video ya yena leyi nga thiwa ku matlokonya xi te hi vanhu va ka ngalasi nr music or titus pictures i'm not sure va ta hi byela lava nga swi endla mr post a ku madlokonya ena ku siya madlokonya mi kha mi swi vona ku madlokonya se mo sala

Le a nge hi i siye kona madlokonya. Mi swi vone i i cuku loko video yi sungula i cukumete na work suit ku komba ku wa lan'wa kumbe wa famba you know kumbe i tshika ntirho something like that and then i i famba hi basikiri loko ya ntirhweni se u vuyini se nghena kaya a ka vona ku na shack lava insati wa kona lava va nga va nga yima leni na xibelani I love these guys. You know, the video is not linear eish a ni swi tivi loko ni ku linear leswaku loko hi ku yi linear yi loko yi sungula ka xitori xin'we loko xi hela yi nghena ka xin'wana loko xi hela nghena e yi mix-ela swilo leswiya hinkwaswo beautiful stuff ku na macini ku na storyline xi nga ku xi nga ku humeleleni and then two storylines leti nga ku humeleleni lahani i le ku fambeni i le ku cineni it's like more of a, of a park na loko a ri kaya a ri kaya lava nga va le ku cineni le tlhelo ende swi humela at the same time swi endlaku video yi nandziha swilo leswiya so the video is not linear eh, yi swi endlaku na video yi nga bori

Mister Posa hambi va kha va ku hi ya xuta video a like xikipa lexiya mara Posa tifedi nge sekhasi ka video leyo a tifedi be hembe straight loko Mister Posa dyo ba hembe la ne ku ri hembe leya ya ya mantari ya nyana so yo leha mavoko yo le dole le ya dole ya le dam gupa gupa leti it will be nice man kumbexana va fela vitane mina ku ni ta va their art director i nge swi tirhini swilo leswiwana mr post you can't be shooting a video hi xikipa xileya xa xa plain plain t-shirt na swi twisaka you don't want to advertise people but effort baba effort look at nomonde roger she, she made a lot of effort where's the art director in the video

i love this video this video ya ya tlangiwa ya tlangeka na le ka trace kumbe ka channel o liwa wa va u xitwe njhani there are different locations happening at the same time a yimeli location leya yin'wana yi hela then nghena ka leya yin'wana loko yi huma ka leya then a i ntluwa pfanga hi leswi faneleke swi humelela ka video isesimani lavo hayi hey nomondere u java kona ne heyi va nga hi bayizisa na hina hi le purasini lawani hi le ka madonoro la purasi ra kona la mr post a nga lan'wa kona loko a a lan'wa la a ku hi lan'wini a famba hi basikiri a suka la This part I wish there was more of that dancing ile ya ku nghunyutela liya ka, ka, ka, ka this portion kwala ka lawa loko se lisumeriwa encicini lawa this part this is where this is where they should be like dancing ra, ra ku nghunyutela va kha va mixana na tipicture letiya

so it's this like a video leyiwani kahle kahle mo ni hlula ni madlazi hi byeriwa hi xitori xa ku va um ximunhuhatwa laha xi kha xi hlamusela leswi nga humelela ka madonoro um xi byela nsati wa kona kumbe girlfriend ya kona kumbe xigangu xa kona laha ku fambiwa hi basikiri Hmm. munhu mi ni miyela location ya video leyi nga yi xutiwe kwini guys um fourteen c ni vone loko yi sungula ku ri na ntshava yin'wana la nga ri hi le mangombe laha fourteen c le kusuhi na mangombe ni laha this part ku nga ku ri mangombe lawa mangombe mountain that other side ku va ku ri Gen college and ku va ku ri Nsami, Thomo, Makoxa, Tshama you know ha lava va Mngoni na Risinga kumba hi le Fourtensila kumbe i matiku lama va va hala va va Xawela ku na tintshava ta so nakona. ku lo tshama ta ta so hala xawela ne nga ri loko nga ri hala phalavura hala matiko lama loko hindza va nkomo ku ri patu ra gravel hala kaya se hayi patu leri a va ri lunghisi ni kombela ku meyara loko mo mi mu twa meseji lowu mi lunghisa patu hayi a ku fambeki a ku fambeki ha lera ri blind pothole ha suka anyway.

mara hi ku ya hi video yona um ximunhuhatwa xi tikuma nga ri xona xiloloho mos loko boss yi ta laha hambi madonoro wa kona a ta kha inspector kuma ku va va n'wi byela ku ha loyi dzumba tlele loyi dzumba tlele ku ri xisa xin'wana xi dzumba xi le xi le ku ripoteni lexiwa lexiwa xi le xi le ku va byeleni ku hayi misa loyi dzumba tlele leyiwani and impela hi xivona so notion leyi ya ku risimu leri bifa prince rangani could not be true maybe

I can't even do it. Hlangwini Mr Post. Hey, sesi lowani a nga ku karhata. Hi ta vulavula hi Nomonde Roger. A ni swi tivi. va kahle hi bk a hi n'wina la wa nga ri bk va cinaku la matitela ma xikhale

Mara, they should have got someone who can dance this kind of dance. Because mina, ni na hanya ngopfu na vanhu va le bush guys. Na swi tiva ku ncino lowu wu ciniwa njhani. And uh, the young man is trying. Mara, ayi, a ku fanele ku kumeke munhu luwa, a nga- munhu wa le bush a kota ku cina swa so.

beautiful duku you know makeup you know ti-ponts every swi swa fambelana ti-colors leti nga tirhisiwa laha swi fambelana leswi nga swi mbala no ku hi nga hi ku hi nga hi ku hi nga tivi leswi nga le phakati

What do you guys think? It's a good video. I love the colors. I love the storylines. I like the fact that kutirhisiwe vacini vo va nga ka different locations and there was an effort when they did this video and then swi swi kumeka ku na na na dyambu ri nga hisi ngopfu ku kuma ku ri na mapapa usually loko na mapapa it's a bit difficult loko dyambu ri fane nghena emapapeni ri tlhe ri huma mi kha mi xuta that's why mfana wami committee reflectors late yeah mara the, vi- the video is nice beautiful i like the the first shot this shot what called this it's called an a bed eye view uh what is this shot loco no this one this one i love this shot kambe xi ndliwa yini yi ndliwa yini shot leyiwani

Mister Post, swi la mi nga nyumi ngopfu bava, mi nga nyumi, mi nga nyumanyumi ka swilo leswi. Wa loloha Mister Post. So a va n'wi hlongola hikuva i i lan'we hikuva a loloha Mister Post. A nga lavi ku tirha ka ka madonoro. Mara it's a beef song as you can see the cows. Swi nge sweswo hi nge humi ka swona. But anyway. mi yi vona njhani video mi twa nga ri yindle swona ti-picture ti njhani story line mi twa swi ni sasekini ku va ku ri the dancing ya ya xihlangani i wish because this video vhele yona a yi lava ku nghunyutela ne mara ni twi nga ri after ku munhu wo kota ku nghunyutela swa straight but the poor child the poor kid tried he tried shame he really really tried so well done na swa tikomba ku a hi munhu we le bush so maybe loko vo ya bush va kuma munhu we le bush a va a va komba ku cina lokuya i also love this location beautiful stuff hambi hi le kwini kwala anyway so n'wa mirini hi video leyi ya madlokonyana swi ta ku mi yi vone khale mina mavonelo ya n'wina swi kahle ku hi pfa hi vona tivhidiyo ka music wa xitsonga video leyi ku ya mina ya qualify ku va ya ka ka trace music kumbexana ka ka ka ka channel o kumbexana ka mzanzi music swilo swo taniya a ni swi tivi ku va plugiwini na mara swi swi komba swi swi sasekini it's a good beautiful stuff so yeah like nkanelo gingirikani hi ta yi kanela hi ta yi nyika net ratings mina ni ri video leyiwani yi nyika tingani hmm. mina ni leyiwani video vanhu ve ri mi ni favor mr post ya ni ta yi nyika nine nine nine nine nine i'll just give it a nine yeah for the effort they made a lot of effort for this video it's beautiful beautiful video i love it i really love this video there was no cutting short corners you know a yi fika yi chakamela ku na ku video yi sungula kahle yi fika yi chakamela maso a xikarhi leyi a yi chakamelangi until ize yahela video yotikomba ya sasekini so beautiful well done mr post so i'll give it a nine let's have more of these kind of videos na swi tiva mr post loko xi be nghoma na swi tiva xa swi rhandza ku endla tivhidiyo a hi video yo sungula mr post leyi ku na n'wamzamani as well yi kona video yi humile and ku na leyiwa futhi so ku na leya tinghoma ta fashion na yona yi humile so mr post ku kumisa tivhidiyo a hi ro sungula he always does this kind of things so which I swi endlaku hi pfa hi va confused ku Mister Post i i serious hi music kumbe a nga serious na so I don't know ku ri o ka a nga ri serious hi swilo swa swa ku perform-a mara hi in terms of creating the art he is serious mara ku ya a ku rhamba rhamba wa perform-a perform-a i nga ri a nga kona kona ngopfu kumbe vona loko va nga n'wi rhambi I don't know but anyway so I will say well done yeah nine for me what do you guys give this video in terms of uh, ratings